muti wekuda kwavo mowana mati mugare pakunyengetera mokwazisai hama neshamwari kwamuri kwese vakateerera vanotendawo musimba raishe jesu kristu vanogamuchira mashoko evhangeri youpenyu munokwaziswa nomufaro nokukwazisai ndinokukwazisai

paduku paduku ipapo shoko unoita kuti mwari akudzwe zviri zvinosimbisa iwe zviri zvinosimbisa ini zvangonakawo kana zita ramwari chinge rakudzwa vanotenda vachiitirwa zvakanaka kwavari ikoko hakuna imwe nzira iyi yatingararame panyika pano kana tisingashumiri kana kuti tisingatende musimba ramwari kana kuti tisingaterere iwawo mwari musaka tichigara tichikurudzirana nokupanana iwayo mashoko okunyengetera kutotiwo kune vanotenda vachiitwa zvakanaka vanorwara vachiponeswa kupfurikidza nesimba ramwari ndinokukwazisai ndinokukwazisai kwamuri ikoko hama neshamwari handisida kuverenga mavhesi akati wandei nemashoko mashomashoma ndinoda kungotaura mukukasika chaverenga bhuku yedu kubva kuna mateo ya mateo 6 vhesi 5 pane musoro weshoko uripo kunyengetera pakutaura nhau yekunamata kunyengetera iriyo nhau yatinogara tichisimbisana kwamuri ikoko tichiti hama ngatinamatei mwari achauya hama ngatinamatei zvinoita kunge upenzi kune vamwe vanozvinzwa vachinzi auya tinamate uya tinamate ubenzi munyika ubenzi kune vasingatende musimba ramwari

tokurukurawo mashoko mashoma shoma ipapo atinenge tatenderwa najehovha mwari mavhesi 5 kana muchinyengetera musava sevanyengeri nokuti vanofarira kunyengetera vamire musinagogi pamaradzano dzenzira dzomumusha kuti vaonekwe nawanhu zviro kwazvo ndinoti kwamuri wapiwa mubayiro wawo ndotaura vhesi number 5 kune vamwe vanofarira kunyengetera vachitega nditi vachinyengetera vachita kunamata mwari havaite kuti mwari akudzwe asi vanoita kuti wapiwe mbiri iwo pane kuti mwari akudzwe iwo vanozvinamatira nemamwe manamatiro awo ega akasiyana nekunamata kunodiwa najehovha mwari vane kuita kwavo kunopesana nokunamata kunodiwa namwari vanoita ivo kuti vaonekwe vaite mbiri yokunzi vari kunamata pane kuti mbiri ipiwe mwari asi bhuku yangu panapa hanzi vanenge vatopiwa mibayiro yavo saka pakunyengetera kwedu haisi nhau yekuti pasaidi pako pane inini

pinda mumba yako yomukati kana wazarira mukowa wako unyengetere kuna baba wako vari pakawanda zvino baba wako vachaona pakawanda vachakupa mubayiro zvino iwewe kana uchinamata enda paimba ovhara suo rako wonyengetera uri pakawanda mwari wachanzwa kunyengetera kwako nhau iripo haisi nhau yekuti unamate kuti unzwe nowari kufamba kunzira kana wepanext door nhau ndeyekuti iwe nemwoyo wako ukaenda pakuti wakunyengetera jehovha mwari bvisa pfungwa dzese dzokufunga usakarurama enda panzvimbo yako wega unyengetere jehovha mwari wako kubvisa zvakaipa zvose kana pfungwa dzose kunoita kuti kunyange newo uchinyengetera kuna jehovha mwari wako unongonzwisa kuti no ndikutaurana namwari wangu toverenga pavhesi 7 pakunyengetera kwenyu musapamhidza zvisina maturo savahedheni nokuti ivo vanofunga kuti wachanzwikwa nokutaura kwavo kuzhinji naizvozvo musafanana navo nokuti baba wenyu vanoziva zvamunoshayiwa sati makumbira kwavari mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo ani naani anotenda ari kwaari koko aitirwe zvakanaka arangarirwe najehovha mwari hanzi musafananidzwe nevayedhi vanowanza mashoko mazhinjisu nokuita kuzhinji pakunyengetera mwari vachifunga kuti vachanzwikwa asi bhuku iri kuramba kuti havanzwikwi bhuku iri da kuzama kuti kudini hazvina zvazvinobatsira kuti munhu hausati waruramisa mwoyo wako hausati wafamba munzira dzinoda mwari hausati wateedza zvese zvinodiwa neshoko ramwari asi unongopfugama unongonamata kunyange ukaita mbiri yekupa kupa kune kupa kwakapfurikidza uchitobatsira uchitendwa usati waruramisa mwoyo wako zvakaipa zviri pamwoyo pako unongochipira mahara haisi nhau yekuwanza mashoko haisi nhau yekuti wapfugama wataura chete namwari bhuku yatsigira ikati mwari vanoziva zvatinoda tisati takumbira zvingori pachena kuti paunoshandisa muromo wako iwe uchitaura namwari mwari wako wanzwa kana iwe uchifamba mukuda kwake uchiita kuda kwamwari zvingori pachena kuti chese chawarewa kuna mwari kana wakarurama uchiita kuda kwake chinongonzwikwa musafananidzwe nevahedheni vanovanza mashoko mukunyengetera kwavo vanofunga kuti wanzwikwa nokuti hazvina zvazvinobatsira ndikawanza mashoko okunyengetera ndichiti aiwa ndiri kunamata mwari wangu nokuti kunamata haisi nhau yezvandinofunga asi inhau yezvandinoita musafananidzwa navahedheni vanowanza mashoko mazhinji vanonyengetera kuti vaonekwe nevanhu kuti vari kunyengetera zvinopa shoko ratinogwira nemi hamani shamwari mwari ngaakudzwe arumbidzwe kuna ani naani anotenda simba rashe jesu kristu simba rajehovha mwari aitirwe zvakanaka moziva chinhu ichi kuti pese patinoti tiri kunyengetera tiri kunamata mwari anoziva zvatinoda tisati takumbira chinoita kuti munyengetire inzwi kwena mwari kana kuti shoko rimwe nerimwe ratarewa rinzwi kwena mwari kumuteerera kuita kuda kwake vanhu vakawanda panyika vari kuda kunamata kana kuti vainamata kana kuti vanonamata asi havangosimbise chete chinamato mavari so usamirire kuudzwa so kunza namata usamirire kuta kufungidziswa so kuti amana ngatinamate yoga unongoziva kuti right panyika yatiri kurarama nhasi iri kuda kunamatwa namatai kwamuri ikoko kwauri ikoko ungava hanzvadzi mungava mukoma baba kana amai ngatinamatei kunzwikwa kwezvinobuda mumiromo yedu

iye mwari vanotoudzwa kunzi mwari muri kuonaka da kuti timbotaure jehovha da kuti timbotaure jehovha mwari vanoudzwa ndosaka bhuku yangu yati enda pakawanda ovhara suwo rako wotaura namwari wako nawo panyika yatikurarama nhasi dzidza kunyengetera dzidza kunamata uri wega wangoenda pawaenda wapfugama uchiziva kuti hauna chawatadzira mwari wako hazvirambidzwe mwari ndauya ndoda kuti timbotaure nini nemi tiri two kongirozi navatumwa mamessengers ka vanofambisa shoko kubva patiri kuendesa kuna mwari ah, ona ah, nguva kunyange ukaita nguva kupenga uri wega so chimboti uri one zvako nyazoti uri one murumu so sezvandakaita zvangu zvazvino so e eh. wambonamata kuti ndinozviziva mutumwa wamwari uri kundiona uri kunzwa pandiri kunamata e eh. ndine shoko randida kukutumira kuna jehovha mwari hongu mwari wari kuzvinzwa handisi kukudzidzisa kumwe kunamata asi munamato ndoo uripo mubhuku yandavhura iyi asi ndiri kukudzawo humwe humwe uchenjeri hungakupawo simba pakunamata mwari imwe kurudziro ingakusimbisewo pakunamata mwari

bhuku yangu yati kunyengetera zvino kana tichinge tonyengetera kuna mwari ngatisapedze nguva kuti nai tapfugama takunamata tabuda misodzi tachema aiwa isina uye kunamata neshungu asina uye kunamata nokunzwisa nokururama pamberi pamwari nokuti kana uchiita kuda kwamwari famba munzira dzake wakarurama pamberi pajehovha mwari kunyange hama yako ichirwara ukataiwa mwari murangarire wemuporese iwo anofanira kutopona kunyange newo wacho ukanzwa profitwa chiga cherufu zvacho kunyange zvikanzi pane ari kuroya simba ramwari rinooneka tru kururama kunyengetera ona nguva yokutaura namwari wako muri two mwari muudze kuti jehovha panyika mazuva ano pari kurwadza ndiri kuzama kuda kukuna matai but zviri kurema mwari ndibatsirei ko mwari haakurumbidze kuramwa ka haakurumbidze kuramwa e eh, satani ari pangokanda confusion chete muwanhu confusion muwanhu mamwe mafundisi haawirirani kumachechisi akasiyana siyana vamwe vatendi chaivo hawirirani vamwe vanoti kuchechi kwedu ndiko kunonamatwa chokwadi chete kwanani ngakunamatwe chokwadi sandipo pane nyaya chokwadi chiri mumwoyo ani nani anonyengetera anotaura namwari asina zvivi ndova zvokwadi akutaura muzvokwadi yamwari nokuti hazvina zvazvinobatsira kana ndichiwenga boka rimwe boka nemunamatiro waro kana kurimhura nekurishora ko ndiri mwari here kana newe wacho unotonga uri mwari here ane nzeve akangwara akachenjera shoko rati kunyengetera mwari vanoziva zvatinoda tisati takumbira saka dzimwe dzenguva tinongoramba tichikumbira zvedu takapiwa kare takapiwa kare zvatinokumbira but nhau yo uyipi hwemwoyo noukukuti wemwoyo hunogona kukanganisa kutigamuchire chatakapiwa namwari

can you imagine munhu anongospenda three days ari kuhospital kuchipatara ari pamubhedha mari yaanochajwa iwe six hours dzacho wangoswanga pa six hours wambotiwo mwari maswera sei uye kuno kundiri bho wambotoona mwari here udza jesu kuti jesu muri shamwari yangu titombouyai panyika panapa kapa hatigone tiri tega nhau iyi uchitaura namwari handisi kukudzidzisa kunamata zveundururani aa ah, ah. kana zvekuita mwari kunga munun'una wako kana kunga asahwira wako aiwa kani iwa mabest of friends naishe jesu kristu worespekta mwari baba ishe wakumusoro kudenga akakupa muromo otadza kuziva here zvataurwa nemuromo kana ndiwe hama yangu akakupa nzeu otadza kuziva zvawanzwa akakupa meso otadza kuziva zvawaona inga wakagadzira makombiyutas panyika vanoziva vani kuti no kombiyuta indikaidzvanya apa nepapa inobuditsa zvakati nezvakati iye mwari anotoziva kunyange washamisa muromo wako ndiye akausika kao ndiye akaumbaka wangoshamisa chete chese chawaita charekodhwa rutendo ngarusimbiswe nekururama ngatinyengetere tine mwoyo yakarurama ngatisateedzerei vanonamata zvekuti wanzwipe kana kuti waonekwe ayewa mbichana mbichana zvinyoronyoro namwari wako kana muchinamata jehovha mwari musati matendeuka kana kusiya mabasa akaipa kupedza nguva hazvina zvazvinobatsira kuti mwari ndogara naye mwari ndinofamba naye iwewe uchifamba munzira dzakaipa unenge wangofanana nemunhu ari kuti ndakaguta uine nzara kunyengetera ngatisafananidzwe nawaedheni vanowanza mashoko mazhinji vachifunga kuti wachanzwikwa aiwa mwari aanzwe mashoko mazhinji kururama kururama mumwoyo kunotongoita kuti zvinongoita automatic zvega so zvinongoita automatic zvega so kana wangorurama pana mwari wako nhau ingoripo kungozama kunzvenga zvakaipa zvese so kungonzvenga zvakaipa zvese so uchingomira namwari wako so mm. uchingomira namwari wako so unongoona mwari anozviita zvega so kunyango ukanzi iwewe haupedze viki rino unenge wafa kusiri kuda kwamwari asi kukuti uri uchenjero hwakaipa ukangopfugama ukati ano mwari ndo zvandangonzwawo munzeve dzangu izvi but handisi kuda zvakakwana zvakadaro haisi nhau yekuti unobva wabuda ziso wobva waita kunge wobuda nedikita uchipukota uchitiro jehovha ndanzi ndichafa jehovha aiwa kururama kunoita kuti mwari anzwe munyengetero wako kungorurama ikoko kuodza tiraiti mwari Panguva yakadai ndikutambudzikawo nezvakati nezvakati. Mwari ndibatsirei. Ndirangarireiwo kuti ndinombozamawo kunzvengawo zvakaipa izvi Jehovha Mwari. Ndirangarireiwo. He? Eh? Mwari ngaakudzwe. Furikidza neshoko rake. Ani nani atendera nzeve dzake kunzwa aitwe zvakanaka najehovha mwari mwari waropafadza kuverengwa kweshoko ravo muve newikendi yakanaka kwose kwamuri mazvita yenyu hama neshamwari komborerwai tinyengeteri tinoda kutendai mwari wari kumusoro kudenga ndiro shoko ranga riri pakati pedu kunyengetera imi jehovha kwanzi munoziva zvatinoda tisati takumbira sokurova kweshoko renyu tinozvitenda